Dim ond diweddariad bach i chi ar rai o'r camau dwi wedi bod yn eu cymryd ers yr llifogydd diweddar ar Ynys Môn, just on a pryd ffoi on some of the steps that I've been taking since the recent floods here on Anglesey. Um, Llangefni gafodd hi weitha, a dwi wedi bod yn trafod efo'r cyngor a Cyfoeth Naturiol Cymru i drio darganfod be ddigwyddodd. Oedd, mi oedd hi wedi bod yn law uh, mawr iawn yma, ond mae gen i gynsarn go iawn, oedd na gyfle wedi bod i rwystro yy be ddigwyddodd yma ar ôl llifogydd ychydig o flynyddoedd yn ôl. Mae'r cyngor yn sicr yn deud eu bod nhw wedi codi pryderon efo Cyfoeth Naturiol Cymru. Y cwestiwn ydy, oes 'na gamau allan nhw fod wedi cymryd yy i atal hyn? So I want to know if this could have been avoided, both the council and National uh, Resources, or Natural Resources Wales, Wales have agreed uh, to hold a meeting with me with the local businesses here early in the new year. Rwan, mewn ardaloedd eraill, mi fyddwch chi'n gwybod mod i wedi codi uh, mater y ffordd rhwng Porthaethwy a uh, Biwmaris, efo'r Llywodraeth yn gofyn am gymorth ariannol i drwsio uh, y ffordd ar ôl y tir lithriad yn y fan yna. Uh, Dwi'n gobeithio bydd yna help i dalu am y gwaith yna. Yn ardal Lôn y Wain, Porthaethwy, dwi wedi trafod efo Dŵr Cymru sydd wedi cytuno i wneud arolwg o dreiniau preifat Yy, ond dwi'n ofni bod 'na fater ehangach yn fan 'yn o ddŵr oddi ar y caeau a ffyrdd yy yn methu cael i dreinio i ffwrdd yn iawn. Yn Llanfair Pwll, dwi 'di pwyntio'r cyngor at ddraeniau yy yn Lôn Rhiannon, ma' trigolion yn poeni oedd wedi yy 'u blocio, ma' nhw wedi addo edrych ar y sefyllfa honno, a gyferbyn â Pringles wedyn ar y brif lôn, yym dwi wedi tynnu sylw yr cyngor at bryderon rhai o'r trigolion ynglŷn â lefel y ffordd a'r Pavin, er enghraifft, ydy hynny yn gwneud llifogydd yn fwy tebygol a hefyd y sefyllfa o ran draenio maes parcio Pringles, poeni y mae pobl bod y maes parcio hwnnw ddim yn draenio'n iawn, mae'r cyngor yn mynd i edrych ar hynny hefyd. Wedyn, y sefyllfa'n dwyran a Pentre Berw. Ym Mhentre Berw mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cytuno i edrych i mewn i broblemau efo un nant benodol sy'n llifo lawr i gors Ddyga ac yn dwyran hefyd. Be mae pobl eisiau gwybod ydy be ddigwyddodd, sut ddigwyddodd hyn,

Diolch, Llywydd. Pa gyllid ychwanegol y bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn ei ddyrannu'r portffolio Llywodraeth Leol i ddelio â'r llifogydd diweddar yn Ynys Môn? Wel, diolch i uh, Rina Pyrrhus am y cwestiwn. Mae swyddogion Llywodraeth Cymru mewn cysylltiad gyda'r Cyngor Ynys Môn ynglyn â'r mater hwn. Mae bwriad i gynnal cyfarfod gyda'r Cyngor i sefydlu beth fydd y costau bosib yn sgil y difrod a gafodd ei wneud gan y llifogydd. Byddwn ni'n parhau i edrych ar ffyrdd o gefnogi'r Cyngor lle fydd yn posibl.
Um, dwi'n ddiolchgar am yr ymateb yna. Dwi'n falch bod y trafodaethau yn digwydd. Dwi'n ddiolchgar hefyd uh, am yr arwyddion positif ddaeth gan yr ysgrifennydd dros economi a thrafnidiaeth rhyw wythnos yn ôl ynglyn â'r posibilrwydd o gymorth ar gyfer gwaith ar yr A545 rhwng Porthaethwy a Biwmaris. Mi fydd yna oblygiadau ariannol y tu hwnt i, i waith trwsio ffyrdd ag ati, ond yn fwy cyffredin, ac mi fyswn i wrth gwrs yn, yn, yn gwerthfarogi unrhyw gymorth pan y daw o. Ond yn fwy cyffredinol, mae llymder wrth gwrs a'r gwasgu sydd wedi bod uh, drwy uh, Lywodraeth uh, Cymru a'r gyllid Llywodraeth uh, leol drwy di draw yn ei gwneud hi'n anoddach i gynghorau adeiladu'r math o gronfeydd y bydden nhw heb os yn dymuno eu cael er mwyn gallu ymateb i faterion brys fel llifogydd neu faterion tebyg. Uh, oes na fwriad gan uh, Lywodraeth uh, Cymru edrych ar y posibilrwydd o greu uh, rhyw fath o uh, gronfa frys newydd sy'n benodol yn ymateb i'r anhawster sydd na gan gynghorau erbyn hyn i adeiladu'r math o gronfeydd uh, angenrheidiol?
Wel, Llywydd, mae system da ni uh, yn barod a, ac ar, ar y cyfan dwi'n meddwl mae'r system yn gweithio. Pan mae pethau fel hyn yn digwydd, a mae cynghorau lleol yn gallu dod at y Llywodraeth a, a mae cyfarfod a, yn y dyddiadur i, i hynny yn digwydd. A, ni yn cadw a, arian yn a, y reserves yma i helpu pan mae pethau fel hyn a, yn a, digwydd. A, Fel wedais i, um, fel Llywodraeth, ni'n awyddus i weld os uh, mae pethau ni'n gallu wneud i helpu yn y cyd-destun Ynys Môn ar hyn o bryd, a ni'n gallu wneud hwnna dan y reolau sydd dan ni uh, yn barod, uh, a ni'n awyddus i treialu helpu yn y ffordd yna.